Joël, weess du wéi wäit mir lo genau an dësem Moment vun enee fort sinn? Ech mengen et missten der sou ongeféier 70 sinn, kann dat sinn? Dat kéint souguer zimmlech gutt sinn, dat heescht dat ass lo keen Kazesprong. An lo hunn ech mech gefrot, also mir hunn eis zwar ganz vill gär, mee mir si jo net an enger Relatioun, mee wa mer lo an enger Relatioun wären, also giff dat dat da schonn zu enger Fernbezéiung maachen? Ech mengen bal schonn. Also doduerch dat mer an zwee ënnerschiddlechen Uertschafte wunnen, misst ee awer dann ëmmer eng Stonn bis annerhallef Stonn fueren, mam ëffentleche Transport esouguer nach vläicht e bësse méi laang, fannen ech schonn, datt ee ka soen, datt dat eng Fernbeziehung wier, quitte datt mer, wa mir elo zesumme wieren, eis warscheinlech relativ oft kéinte gesinn. Ech hu virun allem iwwerluecht, an dat ass mega witzeg, well obwuel Lëtzebuerg ultra kleng ass, Vue dass verschidde Busser op verschidde Plaze goen, et fuere kanns de och zu Lëtzebuerg de Moment jo eigentlech eng Fernbezéiung hu wann s de esou wëlls, well s de vun deem engen Hon hanne bei deen aneren Hon hanne fiers.
Dat hei ass méi wéi Sex. Mir schwätzen all zweet Woch iwwer en anert Thema zu Sexualitéit. Vu wéi de Kierper funktionéiert, iwwer Bezéiungen bis hin zu Sexpraktiken.
Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. Fir déi Fernbezéiunge kënnen ze geréieren, also do gëtt et zwar keng gëlle Reegel, mee et ginn awer e ganze Koup Saachen, iwwer déi een nodenke kann. A wann een déi reflektéiert huet, kann ee souguer profitéieren. An ech mengen. Dat ass genau dat, wou mer eigentlech haut driwwer schwätze wëllten, oder? Genee. Also et geet drëm, wéi kann een an enger Fernbezéiung méiglechst glécklech ginn a wéi kann een dat geréieren a wat sinn d'Problemer a vläicht och d'Virdeeler vu Fernbezéiungen, well där kéinten et der jo och ginn. Elo hu mer vu 70 Kilometer geschwat, dat ass jo net esou wäit fort, mee vläicht ziels de eis enker, wat wär deng wäitste Fernbezéiung bis elo? Fernbezéiunge kënne jo och temporär sinn, wann een op Reesen ass zum Beispill. Also dat Wäitst war effektiv déi aner Säit vun der Welt. Wärend menger Weltrees 2017 huet meng éischt Statioun effektiv an Australie geleeën an domat war dat dann déi wäitst Distanz, déi ech vu mengem deemolege Partner ewech war. Wéi ass et da bei dir? Wou positionéiers du dech do op där Linn? Ma ech mengen, ech sinn éischter esou Mëttelstreck. Also eng wär innerhalb vun Éisträich, déi gréisste Stad vun Éisträich, an déi zweetgréissten oder esou, wou een esou zwou, dräi Stonne mam Bus gefuer ass an et war een einfach an enger anerer Stad, konnt ee sech net ëmmer gesinn. Bal 1.000 Kilometer, 800 warscheinlech, mat relativ gudde Verbindungen, awer dat ass och esou, dat ee sech net kann all Weekend gesinn, mee dat ebe muss plangen a sech éischter all Mount oder all zwee Méint gesäit, wann net grad eng Pandemie ass. Dat ass da vläicht awer schonn e bësse méi Laangstreck, mee dat hänkt. vläicht och ëmmer dovun of, wéi gutt d'Verbindunge sinn a wéi séier ee bei där anerer Persoun ass. Et huet ee jo och Kuerzstrecke-Relatiounen, wou ee sech just eng Kéier an der Woch gesi kann, aus diverse Grënn. Genau, ech wollt nach eng Kéier zréck op Lëtzebuerg kommen, well ech virdrun do e bësse gegeckst hunn. Ech fannen nämlech och ganz interessant, firwat een eventuell Fernbezéiunge féiert, well du hues elo gesot, déi kënnen jo am Inland sinn, déi kënnen Zwëschen zwee verschiddene Länner sinn. Do kënnt et jo och dann drop u, firwat een de Partner oder d'Partnerin erausgesicht huet. An dat huet mech, wou ech elo evaluiert hunn, drun erënnert, dass ech och schonn zu Lëtzebuerg Bezéiungen hat oder jo, Summerléiften oder wat och ëmmer, wou zum Beispill enke en Typ zu mir gesot huet, jo, hie géif mech esou interessant fannen, well ech dat exotescht Meedchen aus dem Norde vu Lëtzebuerg wier. Also. Ech hu jo laang zu Schandel gewunnt an dat ass nach net Norden, mee dat war en Tipp fir deen den Norden hanner Beetebuerg ugefaangen huet.
Also meeschtens ass et jo op d'mannst eng eng aner Stad oder eng aner Uertschaft, déi dann och e bësse méi wäit fort ass, wann et net esouguer en anert Land ass, wou ee jo dann awer ëmmer an enger, jo an enger anerer Welt ass. Also quitte dat sech Uertschaften an Europa dann awer oft ähnelen. Mee et wunnt ee vläicht och méi um Land an déi aner Persoun wunnt méi an enger Stad oder an enger méi grousser an enger méi klenger Stad. Et ass jo seelen, datt dat wierklech esou ganz no ass. An dann taucht een do ëmmer an eng aner Welt an an huet e bëssen esou eng zweet Heemecht, op d'mannst fir déi Zäit, wou déi Bezéiung leeft. Dat ass jo och en interessanten Aspekt. Wat ech mech bei Fernbezéiungen och gefrot hunn, dat ass, ob dat e Format ass, wat Leit bewosst A geziilt auswielen. Wéi war dat bei dir, bei denger éischter, déi stattfonnt huet? Also do war et esou, datt ech éischter gezéckt hunn, fir déi Persoun iwwerhaapt besichen ze goen, déi éischte Kéier, well ech geduecht hunn, oh, dat ass wäit fort. A wann een da sech net sécher ass, ob do elo iergendeppes geschitt oder wéi cool dat elo gëtt, wann ee sech gesäit, da fiert een zwou, dräi Stonnen enzwousch hin an da muss ee vläicht och nach do iwwernuechten an 't ass vläicht guer net cool. Bon, also 't war du cool an Mir waren eis och relativ séier a sécher, datt mer willten eng Form vu Bezéiung féieren an du war dat einfach esou. Ech hätt elo et komesch fonnt fir dann ze soen, ah nee, dat geet mer elo net fir esou wäit vun der fort ze sinn, well mer souwisou och schonn am Virfeld zimmlech vill online kommunizéiert hunn, esou wéi dat wahrscheinlech bei ville moderne Fernbeziehungen ass, datt een einfach sech online kenneléiert an da sech eng Kéier besicht an dann eben decidéiert, datt een zesummen an da muss ee mat där Distanz ëmgoe léieren An hei war dat eben och esou, also do war deen, dee Choix, dee war am Fong net wierklech do. Bei dir, wann ech mech richteg erënnere, war dat ëmmer e bëssen anescht, oder? Bei mir ass dat extrem schif gelaf oder entgéint deem, wat ech ursprünglech geplangt hunn. Bei mir war dat während der Premièreszäit, ech hat d'Première grad gepackt, also ech war nach en halleft Joer zu Lëtzebuerg, ier ech aus Lëtzebuerg sollt fortgoen, an do hat ech meng éischt Relatioun mat enger Fra. An dat war eigentlech natierlech och eng spannend Erfahrung. An awer wosst ech dunn, Hei, du gees elo op Berlin den europäesche Fräiwëllegendéngscht maachen. An du hunn ech bewosst déi Relatioun beennegt, well ech gesot hunn, du wëlls elo als Eenzelgängerin d'Welt ergründen. An dunn hunn ech duerch en extremen Zoufall eng aner Persoun kennegeléiert. An eigentlech wollt ech mech dann net an déi verléiwen, mee dat war dunn och schif gelaf. An dunn sinn ech mat där Fernbezéiung op deen Openthalt op Berlin ebe gaangen fir e ganz. Tjoa, dat heescht bei mir war et och éischter e Verseeën, mat deem een dunn huet misse léieren ëmzegoen. An ech muss soen, ech hunn iwwer d'Joren och, mengen ech, besser geléiert domadder ëmzegoen. Kanns du dat och fir dech soen? Du has jo och méi Etappen. Jo, ech mengen, datt ee mat der Zäit léiert an och vläicht Léieren zitt aus Saachen, déi schif gaange sinn, an och mierkt, wat engem wichteg ass a wat vläicht net esou wichteg ass a wou ee vläicht sech selwer Drock opbaut vu Saachen, déi eigentlech guer net esou Drock missten hunn. An eng Fro, déi jo ëmmer ganz wichteg ass an déi leider mat Sue verbonnen ass, ass, wéi oft ee sech ka gesinn. An dat hänkt natierlech dovunner of, wéi wäit ee fort ass. Also wa mer elo dat fiktiivt Beispill vun deene 70 Kilometer huelen, dann kann ee sech jo warscheinlech relativ oft gesinn a muss och net all ze vill Budget dofir ausginn. Mee wann dat awer elo e puer honnert Kilometer sinn oder, wéi bei dir, s du virdru gesot hues, um aneren Enn vum Planéit, dann ass dat jo eng wuertwiertlech Weltrees, fir deen aneren ze gesinn oder dat anert ze gesinn. An da muss ee sech ganz gutt iwwerleeën, wéi oft ee sech gesäit. Do si mer nämlech nach zwou Saachen dozou agefall. Also déi éischt Relatioun war, wéi gesot, Lëtzebuerg-Berlin. An do hat ech deemools d'Chance, mat enger aarbechtstäteger Persoun zesummen ze sinn, déi, soe mer elo mol, fir Lëtzebuerger Verhältnesser relativ, normal gutt verdéngt huet a mir hunn eis bal all zwou, dräi Woche gesinn. An déi Zäit ass, konnt ee vu Frankfurt Hahn eben nach op Berlin fléie fir, ech weess net, 30 oder 50 Euro. An dat si Saachen, déi ech interessanterweis och elo, zwielef Joer méi spéit, déi giff ech einfach schonn aus Iwwerzeegungsgrënn guer ni méi maachen. Ech wéilt net eng Relatioun féieren, mat där ech d'Klima belaaschten, muss ech éierlech soen. Do giff ech haut einfach wëllen aner Weeër goen. Wat awer natierlech och eng Belaaschtung erëm fir d'Bezéiung kéint ginn, well s de dann natierlech vill méi laang ennerwee bass, fir dech ze gesinn. Mee dat hunn ech ganz spannend fonnt. An op der Weltrees war et och esou, dass mäi Partner, mat deem ech och haut nach zesumme sinn, deen ass mech an der Mëtt vun der Weltrees no dräi Méint besiche komm an deen ass dunn op Myanmar geflunn. Dat heescht, deen hat en extrem laange Fluch a China, fir da vu China a Myanmar ze fléien. A mir haten eis dräi Méint net gesinn a mir hate genau eng Woch, fir eis ze akklimatiséieren, an du war hie scho rëm fort. Also dat heescht, do komme vill Aspekter dobäi, wou s de iergendwann mierks, et geet net méi just ëm d'Bezéiung, mee och ëm deng politesch Astellung zum Klima an zu, wéi s de sees, finanzielle Mëttelen a wee ka méi investéieren an der Bezéiung. Huet jiddereen d'selwecht vill Geld an kann d'selwecht vill Weeër maachen? Dat ass e ganz gudde Punkt. Also jee nodeem, ob ee berufstäteg ass oder ob ee vläicht studéiert oder eng Ausbildung mécht, huet ee vläicht guer net de Moyen, fir ze soen, Hei, ech fuere lo mol e Weekend mäi Partner, meng Partnerin besichen. Mee muss do bleiwen, well een einfach Saachen ze dinn huet. An aner Leit hu vläicht esouguer en Job, wou se kënne soen, hei ech si lo eng Woch, maachen ech net Homeoffice, mee Office vun enzwousch aneschters, wou ech dann net um Büro sinn, mee an enger anerer Stad an ech schaffe vun do aus. An dat ass guer kee Problem. Déi Froen, déi stelle sech alleguerten. An ech fannen dat mam Klima, dat ass en extrem gutt Beispill dofir. well et och leider eppes mam Budget ze dinn huet, well egal wou een haut an Europa hi flitt, meeschtens ass et méi bëlleg ze fléien, wéi den Zuch ze huelen an et ass och vill méi séier an da muss ee sech wierklech iwwerleeën, wat ass mer elo méi wichteg an wou setzen ech selwer meng Grenzen an muss ech vläicht awer ufänken CO2-Zertifikater ze kafen, well Ech soss iergendwéi äert Stonnen am Zuch sëtzen, zwee Mol an engem Weekend. An dat si leider Froen, déi ee sech wierklech muss stellen. An do muss och dann all Koppel éierlech, also jiddweree muss éierlech mat sech selwer sinn an d'Koppel muss éierlech ënnertenee sinn a wësse wat se vunenee wëllen. Also eng vu menge Philosophien ass, datt et vläicht awer heiansdo besser ass, sech net esou oft ze gesinn an duerfir méi Zäit fireneen ze hunn an dat bësse méi kënnen ze genéissen, wéi sech oft just ganz kuerz ze gesinn. Mir ass och opgefall, déi déi Gespréicher, déi een doriwwer féiert, se sinn effektiv néideg, se sinn awer net ëmmer einfach. Et muss ee sech immens bewosst sinn, wou een hiwëll a wou een net hiwëll a wat ee brauch. An dat sinn alles zimlech komplex Froen. An de Problem ass, dass déi Gespréicher, déi hu jo eppes immens, ech weess net, ob een dat esou nennt, sou eppes Organisationelles. An dat ass eppes, wat vill Leit extrem ofturnend fannen, well du kanns deng Zäit natierlech méi schéi matenee verbréngen, wéi domadder permanent an a Kalenneren ze kucken an ze kucken, wéi maache mer dat elo a wie kënnt elo wouhin an hei an do. Mee ech denken, dass een dat eebe mat der Zäit léiere ka, mee dass een heiansdo net méi esou an deem ech loosse mech elo einfach goen an ech leeë mech an de Stroum eran a fléissen iergendwéi mat. Do spille jo och esou Saache mat eran, wéi, ok, ech giff vläicht elo mol genneker gär Kolleege besiche goen, déi an enger ganz anerer Stad wunnen, ass dat dann ok? Muss ech muss ech all all fräie Moment, deen ech hunn, bei mäi Partner, meng Partnerin fueren? Oder ass déi dann super neidesch, wann ech emol enker aner Leit wëll gesinn oder d'Famill wëll besiche goe vläicht och nëmmen, déi e bësse méi wäit fort ass? Jo, et ass elo d'Fro, wëlls de also wëlls de eng positiv an eng negativ Erfarung diesbezüglech mer mer verroden? déi s de has am Laf vun de Joren? Wat cool Erfahrunge waren, war zesummen an d'Vakanz fueren, well een dann esou deen Truc huet, datt een emol eng Kéier gemeinsam déi Rees muss maachen
an dann och zesummen iergendwou aneschters hifiert an dann eng Kéier ganz anescht déi Zäit, déi een zesummen huet, erlieft. Well soss ass et jo oft esou, datt ee bei enger Persoun doheem Oder et ass ee mol enker bei der anerer Persoun doheem an et ass een ëmmer esou e bëssen an deem sengem Räich an een ass Gaascht an ee wunnt souwisou do. A verschidde Saache sinn da vill méi spannend fir déi eng Persoun wéi fir déi aner, well eng aner Stad dann awer ëmmer interessant ass an ee vläicht wëll dann och e bëssen touristesch Saache maachen an déi aner Persoun déi wunnt awer do an déi huet guer keng Loscht dorobber.
Also dorop muss ee sech astellen, datt een dee Vakanzefeeling, deen ee vläicht huet, dat een awer bei enger aner Persoun an den Alldag fiert an duerfir dee Vakanzefeeling guer net huet. Jo, dat ass bal wéi wann s de der dann eng drëtt Welt giffs erschléissen. Jo, jo, jo. Wéi wann s de aus dengen zwou Welten eng méchs, mee déi ass nach eng Kéier zuerch anescht. An soss hunn ech jo oft de Problem gehat, dat eng Persoun méi Suen hat wéi déi aner oder méi Moyanen hat, sief déi finanziell oder einfach aner Ressourcen, Zäitressourcen oft. fir bei déi aner Persoun ze fuere wéi déi aner. Also ech war dann einfach oft an der Situatioun, datt ech déi Persoun war, déi gefuer ass. Dat kann dann heiansdo e bëssen nerven, also och wann ee versteet, wisou dat esou ass. Jo, dat kennen ech awer och. A wat ech eeben och nach vu mir kennen, dat hu mer och elo scho e bëssen ugeschwat, dat ass, wann s du weess, déi Persoun kënnt zu deem Moment, ech hu elo vu mir an mar geschwat, mee dat war deemools zu Berlin awer och esou, also Quality Time ass eppes Schéines, mee forcéiert Quality Time, déi zäitlech begrenzt ass, kann och schrecklechen Drock ausléisen. well s de ebe weess, hei du hues dee Mënsch elo just dann, also dat kann kierperlech, mä och psychesch einfach sinn, du weess du muss dech elo freeën an du muss elo profitéieren an du weess och, wann ech déi Persoun elo e Mount dono net gesinn an ech hunn och e sexuelle Besoin, dann dann hues du eng Zäitfënster, déi dir quasi seet, hei de Sex geet elo just vun deem Freide bis dee Sonnden. A mir ass et an deenen Zäiträim awer och emol geschitt einfach, dass de mol iergendwéi eng d'Vorace oder iergendwelch aner Saachen, déi dech ofgeturnt hunn oder beschäftegt hunn an esou weider an dass de dann iergendwéi gemierkt hues, hey ech hu lo eigentlech guer keng Loscht, mee sollt ech dat da lo awer maachen, well ech vläit nach Loscht kréien, well ech dono erëm traureg sinn, well et jo kéint sinn, dass ech Loscht empfannen, wann déi aner Persoun fort ass. Ech hu mech do heiansdo e bësse gefillt, wéi wann d'Situatioun mech kontrolléiere géif an net ech D'Situatioun. Jo, also ech kennen dat zimlech gutt den Drock, déi Erwärdungen, also grad och wat d'Sexuell ugeet, huet ee jo selwer dann oft Erwärdungen oder et freet ee sech op eppes, iwwer dat ee vläicht och scho geschwat huet, wou ee sech vläicht och scho géisesäiteg Loscht gemeet huet iwwer d'Kommunikatioun. Doriwwer ka man elo e bësse schwätzen an da steet dat alles esou am Raum an dann ass et guer net esou, well ee vläicht ganz aner Saache mécht, déi och schéin sinn. Also et ass jo net, dat een onbedéngt, wann just well ee sech elo all zwee Méint enker gesäit, dat een da muss Sex hunn. Mhm, genau. Dat ass jo, ech fannen, datt dat guer net esou ass, datt et och ganz cool ka sinn, einfach sech ze gesinn a schéin Saachen zesummen ze maachen. Vläicht och, well déi aner Persoun sech op ee gefreet huet a vläicht schonn bëssen iergend esou en klenge Programm ee sech ausgemeet huet, wat een alles wëll maachen, wat alles cool kinnt sinn. An dann ass een owes einfach mega midd an denkt sech esou, ok, komm, ech schlofen. Also ech, ech weess vu Situatiounen, wou mer Situatiounen haten, datt déi Persoun an ech eis géisesäiteg immens gefreet hunn op Sex an dann ass et awer net dozou komm. An dann war ee bësse sou enttäuscht an huet een sech sou gefrot, ok, weem seng, weem seng Schold ass dat lo? An dat huet dann och zu Spanungen geféiert. An mäin, mäi Rot ass do am Fong, dat Ganzt probéieren méissegst lacker unzegoen, mee et ass natierlech net ëmmer einfach. Genau, a virun allem geet et jo och ni um, wierklech ëm Schold. Also ech perséinlech haassen de Begrëff vun der Schold, well en immens kathoulesch kléngt. Mee jo, also et ginn, et ass eben effektiv, wou läin d'Ursaache, firwat ass et dozou komm, fillt deen aneren sech vläit net wuel an jo, sech dee Raum och dann ze loossen, op en ee kënnen zouzegoen. A wann s de an esou engem klengen Zäitfënster stees, dann ass déi Streck, déi s de op en een zou kéints goen, déi ass awer och heiansdo vill méi ageengt. Där, där kuerzer Streck däerf een dann och heiansdo de Sténkefanger weisen a soen, mir gi lo awer domadder eens a mir loossen eis lo allenzwee net ënner Drock setzen. Et fillt een sech dann natierlech och esou, oh du bass elo am Face to Face, du muss elo onbedéngt mat mir schwätzen. A jiddereen, deen gutt Kolleegen oder eng schéi Partnerschaft scho mol hat, weess, wéi schéin et heiansdo ass, net mateneen ze schwätzen. A wéi schéin dat ka sinn, einfach mol gemeinsam iergendeppes an Rou ze maachen, spadséieren ze goen oder wat och ëmmer, an einfach ze wëssen, hei, mir si beieneen, mir fillen eis wuel a mir mussen eis elo net dout laberen. Also et ass jo och super ok, fir mol eng Kéier E ganze Weekend Netflix an Chill an ouni Sex ze maachen oder béides oder déi dräi Saachen oder wat och ëmmer an net no 26 Fotoen op Instagram ze hunn vu coole Saachen, déi ee gemeet hutt. Den Dag huet nu mol just 24 Stonnen an do muss een dorophanner e puer dovunner schlofen. Dat heescht, et ass einfach oft net esou vill Zäit fir all déi Saachen ze maachen, déi ee wëll maachen. Eng Alternativ oder eng Méiglechkeet ass vläicht ëmmer dann ze soen, ok komm mir plangen Eise Weekend oder eis gemeinsam Zäit zesumme mécht es gutt. An dat féiert awer menger Meenung no och oft zu Drock, deen net immens gesond ass. Also wann een da mengt, ok, mir hu lo hei eis riseg laang To-do-Lëscht a mir mussen déi Saachen alleguerten ofhaken. Ech hu fir mech gemierkt, dass ech, ech hunn et elo emol a meng Note esou erageschriwwen, als dass ech schonn e bësse süchteg dono sinn, Saache mat Mënschen ze deelen an ech mengen dass dat och a Fernbezéiungen e bëssen, nee also net nëmmen e bësse mee eng eng grouss Roll spillt. Dat ass esou déi Saach, dass de oft eppes erliefs an dat kann eppes ganz Klenges sinn oder eppes Riseges, wou s du einfach frou bass dee Moment net eleng do ze stoen, mee ze soen, hei ech hunn ee Mënsch, deen ech gär hunn, niewent mer stoen, deem ech dat weise kann, deen dat mat mir erlieft. An dat ka bei mir aktuell sinn, dass ech mol endlech enker Blummen op mäi Balcon planzen, déi net direkt ofstierwen, well ech mech ëm se këmmeren a mech da freeën, wann d'Bléien opginn. Mee dat war op der Weltrees awer och, dass de bei iergendeppes absolut Phänomenalem stees an einfach denks, ech sinn et eigentlech net wäert, déi Rees hei eleng ze maachen. Et wär esou vill méi schéi, wann deen aneren niewent der géif stoen a genau datselwecht elo eebe gesäit. An do, dat hu mir. Fernbezéiungen u sech gewisen. Ech verstinn, dass et Leit ginn, déi dat bis haut maachen, déi gutt domadder kënnen ëmgoen, mee mir huet et gewisen, dass ech net esou den, d'Einzelgängerin sinn. Mee d'Kommunikatioun, also dat, wat s de elo mam Deelen ugeschwat hues, dat ass, mengen ech, an enger Fernbezéiung op d'mannst esou wichteg wéi an enger anerer Bezéiung, wann net esouguer vill, vill méi wichteg, well een sech eben net déi ganzen Zäit gesäit an Mëttele muss fanne wivill ee wéini deelt an wéi ee matenee kommunizéiert. An ech mengen do ginn et och verschidde Modi a verschidde Perséinlechkeeten, déi eng schreiwe vläicht am léifsten all Dag déi ganzen Zäit an anerer maachen dat léiwer méi geblockt oder huele sech wann och nëmmen eng Stonn am Dag oder oder esouguer nëmmen eng an der Woch wou se telefonéieren oder videochatten. Hunn Bezéiungen gehat wou et wierklech all Dag, all Dag, all Dag, bal 24 op 24 Kommunikatioun gouf. An ech muss soen, datt dat eng Zäit laang gutt geet an iergendwann kënnt dee Punkt, wou een iwwerlaascht ass dovunner an wou een dann och net méi selwer denkt, hunn, hat ech d'Gefill. Mee et muss een alles, all Gedanken, deen een huet, muss ee quasi deelen. An ech mengen, datt dat net immens gesond ass an datt et vill besser ass, wann ee bëssen eng eege Perséinlechkeet bleift. Muss ëmmer laachen, ech muss mech do un eng Persoun erënneren, déi dat enke zu mir, un engem ganz gudde Kolleeg, Sot hat, si hat iergendwéi, well mir ëmmer nëmme mir gesot hu, sot si iergendwann, Är Liblingsfaarf ass bestëmmt och blo. Also ech fannen, dat dat illustréiert dat gutt. Dat kennen ech ganz gutt. Also dat, wat s de elo beschriwwen hues, dat huet jo da verschidde Schwieregkeete mat sech bruecht. Wat giffs du da elo fir eng méi gesond Alternativ halen? Also ech menge wat ganz kloer muss sinn, ass, datt et einfach Zäite gëtt, wou een net ka schreiwen oder telefonéieren oder wat och ëmmer, wou een net äntwere kann, well een einfach aner Saache mécht, well ee jo och nach e Liewen do huet, wou ee grad ass an net nëmmen online mat där anerer Persoun. An ech fannen et am Fong ganz gutt, wann ee probéiert, sech méiglechst reegelméisseg Zäit ze huelen, wou ee wierklech mat der anerer Persoun direkt kommunizéiert, net just niewebäi, also zum Beispill telefonéiert oder Videochat. An et kann ee jo och gemeinsam Saache maache via Internet, wéi déi meescht Leit elo wärend der Pandemie festgestallt hu geet dat. Et ginn zum Beispill Browser-Plugins, wou ee kann gemeinsam Netflix kucken. D'Zil muss sinn, dat een eng Kommunikatioun fënnt, wou béid Leit an der Relatioun sech wuel domadder fillen. An do kann et einfach Clashe ginn, och well et einfach verschidde Stile gëtt a verschidde Bedürfnisser, wéi oft een oder wéi mann ee mat enger Persoun wëll schreiwen. An also ech erliewen och, datt een einfach mol Deeg oder esouguer Wochen huet, wou een einfach net vill Loscht huet ze kommunizéieren. An dat guer net béis gemengt ass, mee een einfach vläicht och mengt, okay, ech ginn der anerer Persoun vläicht bëssen op de Su, Déi äntwert net direkt, da schreiwen ech elo mol näischt an ech wëll se net iwwerfuerderen. An déi aner Persoun denkt sech, Oh, wisou schreift hie mir net, ass iergendeppes schif, ass iergendeppes futti? An ech wëll deen awer elo och net nerven, deen huet sécher vill ze dinn. An dann ass et vläicht gutt, fir einfach mol heiansdo ze klären, Hei, hues du grad Zäit an hues du grad Loscht oder ass et grad iergendwéi schwiereg oder ass de Problem vläicht ganz en Zweesch anescht? An Oft ass de Problem ganz entzwousch anescht an da guer net un der un der Persoun selwer. Also op d'mannst hunn ech dat ganz oft Et erlieft. ass eleng zäitopwänneg, well s du jo fir dech, fir d'éischt mol och fir dech erspiere muss, wou sinn ech grad dru fir dass du deem aneren dat kommunizéiere kanns. An ech mengen déi Denkpausen, also Pausen, do kréien d'Leit dann ëmmer Panik, well dat dann direkt schonn esou no Bezéiungsenn kléngt, mee ech mengen dass ee Bedenkzäite wëll, dass ee kucke wëll, hei wou spieren ech mech grad, ech. Ginn hei zwëschen zwou Welten hin an hier a wëllt ech grad stëll sinn, wëllt ech grad kommunizéieren? Ech mengen et ass esou esou oft de Facteur, dass een einfach muss de Mutt hunn deem aneren ze soen, ech muss nodenken, Wandeschdrift, looss mech e bëssen nodenken. Jo, an och heiansdo, dass een de Mutt huet ze soen, hei ech weess am Moment net wou ech dru sinn, Verlaangt een oft géigesäiteg vuneneen esou eng Positionéierung an heiansdo ass déi éierlechst Positionéierung déi, dass ee seet, ech weess am Moment net, wou ech stinn. Mee wa mer elo nach iwwer nach eppes méi Schéines nach wëllen schwätzen, Wéi kritt een da Sex op Distanz hin? Kann een natierlech einfach Mat sech selwer Sex hunn, also masturbéieren, do brauch een deen anere guer net. Et ass awer heiansdo méi flott, wann ee zesumme mécht. An do ginn et jo zum Gléck mëttlerweil ganz vill technesch Méiglechkeete wéi ee ka beienee sinn, ouni datt ee wierklech physesch beieneen ass. Wat déi allermeeschte Leit warscheinlech kennen, ass einfach sech sexuell Messagë schreiwen, beziehungsweis sech Biller schécken, beziehungsweis sech Sproochnoriichte schécken. Ech sinn normalerweis kee Frënd vu Sproochnoriichten, mee. Sproochnotrichte beim Sexting kënnen enorm cool sinn. Also do fannen ech dat zimlech cool. Ech mengen mir hate bei Geräischer an Audioporn och e bëssen doriwwer geschwat. Genau dat wollt ech nämlech elo soe, jo. An där Episod.
An dann kann een natierlech och eng Webcam oder eng Kamera vum Handy umaachen an sech einfach kucken. Muss jo och net ëmmer gläichzäiteg sinn. Kann een och. enger Persoun Fotoe schécken. Woubäi een natierlech muss oppassen, wat fir eng Fotoen ee schéckt, iwwer wat fir een Service ee se schéckt, wéi een déi verschlësselt, wéi vill een wëllt, dat dorop ze gesinn ass a wéi gutt dat do eng Persoun ze erkennen ass. Dorëmmer muss een sech Gedanke maachen an dorëm muss ee ganz gutt oppassen. Wann een ënner 18 ass, sollt een dat am besten net maachen, well dat legal ganz, ganz schwiereg bis illegal ass. Mee wann ee sech decidéiert, dat ze maachen, muss een dat jo net gläichzäiteg maachen, mee et kann een och enger Persoun eng Freed maachen a soen, Hei, hei sinn zwou, dräi Fotoen, wann s de d'nächst Kéier u mech denke wëlls. Dann kanns de der déi ukucken. Wat ech immens witzeg fannen, wat s du elo net gesot hues, well et schonn bal oldschool ass hautzedaags, dat ass den Telefon. De Virdeel vum Telefon ass nämlech deen, do gëtt et näischt wat misst geläscht ginn dono oder wou ee muss d'Kontroll driwwer halen, well et ass ee jo just um Telefon mat deem aneren. Also ech war immens frou, dass et Saache wéi Skype a sou weider virun zéng, zwielef Joer, wou meng éischt Fernbezéiung war, gouf. An natierlech hat ech och meng Dates iwwer Skype, wou een och einfach mol e Patt zesumme gedronk huet, zesumme giess huet oder zesummen eben e bësse méi iwwer anzüglech Saache geschwat huet. Mee vue dass de deen Bildschierm ëmmer virun der hues an du hues ëmmer awer nach esou déi riseg Mauer, déi tëschent dir an deem anere steet, hunn ech d'heinsdo immens schéi fonnt, einfach just ze telefonéieren, well s de dann d'Stëmm hues an du kanns der jo dann an denger Fantasie awer immens vill Saache virstellen an du fokusséiers dech ganz anescht op deen anere well s de just de Reiz vun der Stëmm eben hues. Mhm, mhm.
An dass dass direkt, dass net dass keng Wäerdezäit dozwëschen. Genau, an et huet een ëmmer awer nach eng Hand fräi, wann een eventuell eppes Schéines wëll wëll maachen. Also do kënnt Der souwuel d'Spullmaschinn ausraumen, wéi eben och vläit awer masturbéieren. Also do. Ech hu leschtens an der Press gesinn, dass ee mëttlerweil souguer kann Sextoys entwéckele loossen. fir op Distanz quasi matenee Sex ze hunn, dat heescht, kann ee sech nom Ofgoss vum Genital, wat een ebe wëll, also dat kann een da bei sengem Partner oder senger Partnerin, kann ee quasi eng Form dovun nobilde loossen an da kann een dat ganz wäit op Distanz änlech vibréiere loossen. Ooh, also ech hunn béid Saache separat schonn héieren, also dat een quasi en Ofgoss maache kann an ech hunn och schonn vun Toys héieren déi een iwwer Internet kann fernsteieren. Ech hat och an enger Fernbezieung esou eppes kaaft, dat huet leider dunn iergendwéi technesch net esou geklappt, well iergendwéi d'Synchronisatioun mat dem Handy vun där Persoun net geklappt huet, dat war dunn e bësse blöd esou. Also et ass zwar héich techniséiert a wahrscheinlech bëssen deier, mee et ass eng interessant Idee. Ok, ech mengen domadder wier mer um Schluss ukomm. Ech menge mir kënnen enker widderhuelen, datt ee sech muss ganz vill kommunizéieren an enger Fernbezéiung, an zwar net nëmmen iwwert d'Frequenz, wéi ee sech gesäit a mat wat fir engem Transportmëttel ee fiert, mee och doriwwer, wéi ee matenee kommunizéiert, wéi oft. An dat ee wichtege Punkt ass, datt ee sech net vill, ze vill Erwaardungen an ze vill Drock muss opbauen oder soll opbauen, deen alles muss perfekt sinn, deen ass guer net esou. Am beschten ass et, wann een och mol léiert heiansdo e bëssen ze chillen. A fir de Rescht, wann ee sech da grad net gesäit, gëtt et ganz vill interessant Méiglechkeete fir awer sexuell mateneen aktiv ze sinn, och wann een um aneren Enn vum Planéit ass. Oder zu Wolz. Oder zu Wolz, ech wollt elo soen, oder sief et nëmme 70 Kilometer wäit ewech, esou wéi d'Anne an ech grad. Anne, et wär mer eng Freed. Ma mir och. Ech si frou, dass de mech aus eisen zwou eenzele Welte lo mat an eng drëtt Welt geholl hues, déi mir eis elo grad geschafen hunn. Et huet gutt gedoen, et war schéi mat der ze kommunizéieren an ech wënschen deene Leit, déi op Distanz mateneen zesumme sinn, dass se och esou schéin Momenter an hirer drëtter Welt hunn. Uhmm, lo kënnt nach eng Rubrik an mir soen iech scho mol Äddi! Ciao!
Eng gutt Fro! Gutt gefrot!
Eng gutt Fro! Wat ass de Sexdrive? D'sexuellt Verlaangen ass ee vun de mënschleche Grondtriber. Fir als Spezies ze iwwerliewen, musse mer eis fortpflanzen, also Sex hunn a Kanner kréien. Doriwwer eraus musse mer schlofen, iessen, drénken an ootmen. Nodeems een eng Persoun kenneléiert an attraktiv fënnt, kënnt oft d'Loscht op Sex. Mee aus wat besteet déi Loscht? D'sexuell Loscht besteet aus eise Fantasmen, eise sexuelle Gedanken an Dreem. Se besteet och aus enger Motivatioun an engem Verlaangen, Sex ze sichen an enger Empfänglechkeet vis-à-vis vum sexuellen Akt. D'Libido, déi eis dreift, ass ee mentalen Zoustand, dee sech aus externen an interne Stimuli, Geréch, kierperleche Sensatioune wéi zum Beispill Upaken a Biller oder soss visuelle Reizer, zesummesetzt. Dës induzéieren oder dreiwen eis, eng sexuell Loscht oder ee sexuelle Besoin ze verspieren. De Sexdrive kann een an dräi Ënnerkategorië faassen, biologesch, relationell a psychologesch. Dës dräi Kategorië kënne maachen, datt ee méi oder manner, respektiv guer kee Sexdrive huet. Eng Persoun ouni sexuellt Verlaangen kann ee schéint Liewe féieren an dëst ass net onbedéngt problematesch. Eréischt wann d'Persoun selwer drënner leit, ass et wichteg, sech medezinesch oder psychologesch Hëllef ze sichen. Et ass och normal, datt de Sexdrive a verschiddene Liewensofschnëtter méi kleng oder méi grouss gëtt. Aus hormonelle Grënn hunn Teenager a jonk Erwuessener dat héchste verlaangen. Dëst hëlt mam Alter of, do ass all Persoun awer anescht an et gëtt keng Norm. Verschidde Liewensofschnëtter, wéi zum Beispill d'Schwangerschaft an kleng Kanner, hunn natierlech een Impakt op de Sextrieb. Bei der Menopos an der Andropos ginn et och rëm Changementer. Eng Persoun mat engem héije Grad u Verlaange kann och ee schéint Liewe féieren. Dëst gëtt och réischt problematesch, wann d'Persoun selwer oder anerer drënner leiden. Um biologeschen Niveau spillen dräi Neurotransmitter am Gehir eng wichteg Roll, den Dopamin an den Norefinerin erhéichen de Sexdrive an de Serotonin an de Prolaktin inhibéieren en, also maachen, dass ee manner Verlaangen huet. Dës Hormoner sinn all am Gehir aktiv a verschiddenen Dosissen, je nodeem a wéi enger Situatioun een ass a wéi ee sech fillt. Dowéint ass d'sexuellt Verlaangen och eppes wat ëmmer erëm ännere kann a Schwankunge si komplett normal. Am Gehier reguléiert de prefrontale Cortex eis Verlaangen, andeems en déi Regioun aktivéiert, déi fir d'Belounung a fir d'Opmierksamkeet zoustänneg ass. Och déi weiblech a männlech Hormoner spillen eng wichteg Roll. D'Östrogenen droen dozou bäi, datt bei Leit mat enger Vulva d'Geschlechtsorganer sensibel sinn, besonnesch wa se stimuléiert ginn. Den Testosteron aktivéiert d'Libido andeems en op d'Motivatioun wierkt an dës steigert. E spillt och eng wichteg Roll fir beim Sex Pleséier ze spieren a gëtt Energie. Um psychologeschen Niveau kann eng psychesch Krankheet maachen, dass ee keen oder manner sexuell Verlaangen huet. Eng Depressioun zum Beispill huet een negativen Impakt op den Drive. Déi Antidepressiva déi op de Serotonin am Gehier wierken, bréngen oft mat sech, datt ee manner Drive huet. Genau sou kënne Stress, Middegkeet oder traumatesch Erliefnisser een negativen Impakt op d'Libido hunn. Dofir ass et wichteg, genuch ze schlofen, de Stress op gesond Aart a Weisen ofzebauen a falls een un engem schlëmmen Erliefnis leit, dëst mat Hëllef vun Professionellen opzeschaffen. Och sech schummen, fir Sex schëlleg fillen oder mengen, sexuellt Verlaange wier aus reliéisen oder soss Grënn net erlaabt, huet natierlech en Impakt op eise Sexdrive. Um relationellen Niveau leit de Sexdrive natierlech drënner, wann een eng Persoun verluer huet, déi engem nostoung. Vill Koppele mierken, dass sech mat der Zäit d'Sexualitéit an der Koppel verännert. Et léiert een deen anere besser kennen An dëst ka mat sech bréngen, dass de Sex manner spontan a manner reegelméisseg ass. Och grouss Changementer am Liewen, wéi zum Beispill eng Schwangerschaft, Plënneren, een neie Beruff ufänken oder an d'Pensioun goen, kënnen een Impakt op d'Libido hunn, genausou wéi Konfliktsituatiounen. Bei esou Stressmomenter hëlleft et, d'Zäit an der Koppel anzeplangen, ouni Kanner an ouni soss Oflenkungen. Wann een eppes als problematesch gesäit, kann een dëst och uschwätzen an zesumme probéieren, eng Léisung ze fannen. Et kann een natierlech och eleng säi sexuellt Verlaange befriddegen. D'Masturbatioun ass eng gutt Manéier, sech besser kennenzeléieren a sengen sexuellen Triiber nozegoen. Verschidde Koppele leiden ënnert eppes, wat een Libido-Discordance nennt. Dat heescht ganz einfach, dass een eng méi oder manner staark Libido wéi deen aneren huet an dass béid net genau deen nämmlechte Grad u Verlaangen hunn. Wat hei hëlleft, ass entweder Kompromësser anzegoen oder säi sexuellen Duuscht op eng aner Aart a Weis ze befriddegen. Sexdrive oder sexuellt Verlaange stellt sech also aus ville verschiddenen Deeler zesummen, déi all verbonn sinn. Et ass oft schwéier, de biologesche vun dem psychologeschen Deel an dem relationellen Deel ze trennen. Een onbefriddegten Sexdrive dréckt sech negativ op engem seng Liewensqualitéit, seng emotionell an physesch Gesondheet an engem seng Zefriddenheet aus. Dofir lauschtert op Iech Hannerfrot wat der fillt a sicht no Weeër iech an déi aner sexuell ze erfëllen. Hues du nach Froen, Äntwerten oder Umierkungen? Da schreif eis op sex at ara.lu. Är Froe ginn natierlech beäntwert ouni dass mer är Nimm nennen. Iwwer Feedback freeë mer eis ëmmer.
Dir fannt méi wéi Sex op Facebook, Instagram, sexpodcast.lu oder all gewinnten Podcast-Plattformen.
Méi wéi Sex! De Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. Mat frëndlecher a finanzieller Ënnerstëtzung vum CESAS, dem nationale Referenzzenter fir d'Promotioun vun der affektiver a sexueller Gesondheet. Den CESAS gëtt all Responsabilitéit fir d'Inhalter vun dësem Podcast of.